Атте унта поляксенчен питех нумай куҫарман, но ҫак кунта Юлиан туйӑм сӑввине мӗшӗн куҫарнӑ. Ну, кунта вот чӑвашсене знать вӑл. Марин чӑвашран Ньютонсем тухасаеп шанатӑп тет. Вот. Ҫавӑнпа. Ну, Карен Мицкевич уйрӑм сӑввисене куҫарнӑ. Хӑй вӑхӑтӗнче ну мӗскӗ ӳссе микромантик поэзийӗ ирӗклӗхе юратаканскер, паллах, ӗне ӑна кӑмӑлланӑ. Вот. Пирӗн ну, вырӑс поэзинче Пушкинпа Лермонтов поэзине кӑмӑлланӑ пекех темелле ӗнтӗ. Вот. Ну, паллах ӗнтӗ, ну кунта тен урӑх сӑлтав та пулнӑ. Мана те вӑрҫара, иккӗмӗш тӗнче вӑрҫинче Ҫапӑҫнӑ чухне вӑл хытаман шӑпах Польша ҫӗрӗ ҫинче. Красник, ну пысӑк мар хула пурӑннӑ. Красник вот ҫав Красник хула ҫывӑхӗнче питӗ хытаманнӑ. Ҫавӑнпа та, ман шутпа, вӑл ну Польша енӗпе ун ҫамрӑк лайӑх туйӑмсем, асаилӳсем тен пулнӑ. Хӑй вӑхӑтӗнче ҫав Польша ҫӗрӗнче, вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче унта пулнӑ пӗр чӑваш партизан, партизан отрячӗн пуҫлӑхӗ, командирӗ. Ӑна, ӑна ҫав ятпах чӑн чӑваш тесе пулнӑ ят. Ну, ячӗ хӑйӗн пулнӑ пуль-ха, но ӑна просто чӑваш тенӗ. Чӑваш тенӗ, вот чӑваш пупелне попалла. Ҫын пулнӑ, вӑрҫа геройӗ темелле ӗнтӗ. Вот ӑна Тен, поэма та мана те чӑрашӑн чун пирки, ну, ҫыраймарӗ. Вот. Шухӑш-сӗмет пулнӑ, тӗрлӗ материалсем пуҫтарма пуҫланӑ. Ун пурнӑҫӗ пирки ҫав, ӑҫта мен, мӗнле ҫапӑҫусене хутшӑннӑ ҫав чӑваш текен ҫын, вот, ҫын пек. Вот. Ну, куҫарупа вот ҫамрӑк чухнех Петӗр Хусанкайӑн тӗрӗсленнӗ питӗ хытӑ. Ҫирӗмӗш вӑтӑрмӗш ҫулсенчех Маяковский куҫарнӑ калӑпӑр. Пушкин пӗрремӗш вот Евгений Онегин сӑвӑлла романӑн пӗрремӗш варианчӗ тухнӑ вӑтӑр ҫиччӗмӗш ҫулта. Вӑл чӑвашла журналта илемлӗ литература пулнӑ ун чухне. журнал чӑвашла тухнӑскер вот унта тухнӑ впечатлени ну кайран ӑна вӑл тепӗр хут кӑларнӑ чухне тепӗр ҫирӗм ҫултан ӑна кӑштах юсанӑ ҫӗнетнӗ кӑштах урӑхлатнӑ тата ытти те вӑл малтанхи вариант пулнӑ ӗнтӗ вот. ну куҫару вӑл ӗҫне вӑл питӗ пысӑка хурса кӑларнӑ яланах ҫав пушкин смакне шута илсе пуль эп шутлатӑп та пушкин тахҫан хӑй вӑхӑтӗнче таҫта ҫырт, таҫта каланӑ куҫаруҫӑсем вӗсем ҫут ӗҫӗн мӗн лашисем тесе ҫак лошади просвещения текен ҫӗрпех шухӑш пулман. Ҫавӑнпа та Хусанкайӑн та ҫавӑн пек тӗнче поэзийӗн ҫавӑн пек паха хайлавӗсене чӑвашлатас шухӑшпа тӗллевпе вӑл нумай куҫарнӑ. Вот юлашки ҫулсенче вӑл Пӑлхар поэзине питӗ юратнӑ. Вот унта чылай ҫӳренӗ, тӗрлӗ симпозиумсене, ксероксен симпозиумсене. Бумба пинне тӑхӑрҫа утмӑл тӑххӑрмӗш утмӑл тӑххӑрмӗш ҫулта ун чухне ну вӑл чирлӗ пулни паллӑ пулнӑ, операци тунӑ, ӑнӑҫсӑр операци Мускавра. Но мана, в общем, унпа янӑ Пӑлхар ҫӗршывне ну, кӑштах пулӑшма унта пӑхма тенӗ пек унта Куҫаруль симпозиум пулнӑ. Вӑл пулнӑ шӑпах ун чухне Пӑлхар ҫӗршывӗ Болгари уявлать ҫав фашизм фашизмран хӑтӑлнине паллӑ тӑвать. Вӑл кӗрӗк тӑваттӑмӗш ҫулта ирӗке кӑларнӑ тепӗр совет ҫарӗ. Опера ун чухне пулнӑ миҫе пулать пӑлтӑкмӑш ҫул. Но ҫирӗм пилӗк ҫул, шӑпах ҫирӗм пилӗк ҫул мин, мин ҫӗмӗ кирӗке тухнине паллӑ тӑваҫҫӗ. Вара те исе кайнӑ унта, унта пулнӑ куҫаруҫсен, Пӑлхар чӗлхинчен куҫаракансен симпозиум пулнӑ. Вара кунта исе кайнӑ вӑл чӑвашла куҫарнӑ ҫирӗм пилӗк поэтӑн сӑввисене. Тата вырӑсла куҫаран ҫтен билек поэтӑн сӑввисене куда впечатление хотят сынчен, унта ӗҫе кайнӑ, но ҫав симпозиумный лауреачӗ пулса тӑнӑ ӗнтӗ. Вот ҫав пек паллӑ тунӑ ҫав иреке тухнине. Юлашки ҫулсенче утмӑл ҫулсен варринче темеленде вӑл питӗ Грузия поэзипе кӑсӑкланнӑ. Ятарласа грузин чӗлхине вӗрме пуҫланӑ. Вот. И э, эмече пулнӑ унӑн мені ҫав Руставелӗн мені тигр э, мені тигр мен тирне тӑхӑннӑ паттӑр по имени Рустамин ҫапла по имени Кузярмашкӑн. Ну, виҫе сыпӑка Кузярма ӗгӗрнӗ вӑл. Виҫе сыпӑка. Ну, малла ҫав уже эгеревен куҫармашкӑн. Ну, пысӑк поэма. Пысӑк поэма ҫав пек. Грузия поэзине питӗ вырасса куҫартнӑ Николоз, Николас Бараташвили, унта Карло Калазе, Симон Чиковани тата ытти грузин поэчӗсене вӗсемпе хӑйсемпе те вӑл паллашнӑ май чухне туслӑ пулнӑ темелле ӗнтӗ вот юратса ҫамек куҫаркаланӑ Мирание ҫамрӑк паллӑ ҫыхӑнат тени пулать вӑл грузинла. Николас Барташвили мӗн сӑввине куҫарнӑ тата ыттисене те. Вот. Тутарла пӗлнӗ, паллах. Ну, тутар, тутарстанра ҫуралнӑскер. да. Тата тутар сӑвӑҫсемпе, ҫапах трет сӑвӑҫсемпе Хасан Туфанпа туслӑ пулнӑ. Хади Такташпа туслӑ пулнӑ, вӗсен сӑвӑсене куҫарнӑ. Хасан Туфан уйрӑмах ӑна юратса караннӑ тӗл пулнӑ. Вара ҫав Пӑлхарпа чӑваш хушшинче ҫав культура ҫыхӑнӑвӗсем йӗркелеме пуҫлансассӑн аллӑмӑш ҫурсем вӗҫнелле темелле. Вӑл Пӑлхар чӗрине вӗрме пуҫланӑ. Калаҫма та пӗлеҫҫӗ лайӑх Пӑлхарла. Лайӑххи вулама вуланӑ. Оригиналран куҫарам темелле ӗнтӗ. Ну, урӑх чӗлхене вӗренеймен, вот грузин, грузин чӗлхене вӗренме пуҫланӑ каларӑмне. Ну, питӗ куҫараҫҫӗ Байрон э, сӑвисене. Ну, кӑҫалла таки переилнӗ пирки все-таки вӑл юратнӑ куҫарма оригиналтан, оригинал чиркинчен. Тепӗр куҫару тӑрӑх мар удна калбӑр. Вырӑсла куҫарусем Байрона куҫарнӑ, нумай. Вот. Вырӑсла, ну, вӑл, вӑл питех тӗрӗс мар маршрутпа вот шу. Унта вӑл иккӗмӗш тогда пулать вӑл мен пӗрре куҫарнӑ вырӑсла каран иккӗмӗш куҫару пулать уже унта ҫак вырӑсла куҫараканӗ хӑй те унта хӑйӗнчен темскер хушать мӗн тӑвать урлӑ улӑштарать тата теп тата ҫав улӑштарнӑ-мӗн куҫаруран тата тепре куҫару вӑл конечно йӗркеллӗ мар вӑл оригинала куҫармалла чиркӳ вӗртмелле ну а те уже ҫамрӑк пулман питех вӑхӑчӗ те пулман вет чиркӳ вӗртме ларма тытӗ